Mentwa mu nkɔ, mentwa mu nkɔ, mentwa mu nkɔ, tie me kakraa bi. Ebi ammoa wo nnɛ a, ɛbɛboa wo kyena. Anaa ɛbɛboa w'abusuani. Anaasɛ obi a wobɛhyɛ akɔm a, na Nyankopɔn afa so ahyira wo. Enti tie me na yɛ. Follow me na like na comment na mede bɛto mu a, woatie bi. Mese, Yɛwɔ nwira bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no, saa nwira wei, mewie a mɛbɔ ne din akyerɛ mo. Na mebɛkyerɛ n'adwuma mmienu pɛ a ɔyɛ wɔ wiase, Nyankopɔn bɔɔ saa nwura wei sɛ yɛndua, ɛno ankasa na ɛfifiri. Baabi a awia no rebɛfifiri no, na Nyankopɔn ahu sɛ wɔbɛhia saa nwura wei wɔ hɔ. Obi de hyɛ fam koraa mfifiri, gye sɛ Nyankopɔn no ankasa dua n'adeɛ, na ɔde ma awia ko a mohia no na afifiri. Wɔfrɛ no wagashi nwera. Na adeɛ baako a wagashi nwera yɛ ne sɛ, obi a sɛbe w'ahonhom afiti wo soro kɔsi wo nan ase, anaasɛ ɛfiri wo kotodwe kɔsi wo nan ase na ataapae, woyɛ no hwee nyɛ yie, wode wo nsa to mu koraa na atɔ mu. Mepaakyɛw, saa nwera yi wɔ hɔ ma wo. Ɛna obi a wo ho keka wo. Ohun keka wɔ wo so, ɛno nso ɛwɔ hɔ ma wo. Merebɛkyerɛ mu. Mepakyɛw, sɛ wo honam baabi na ahonhon na ɛho ara na ɛhonhon, wode akɔ hospital na enyae a, wobɛpɛ wagasi nwura yi bi? Pɛ bɛyɛ sɛ seven, tɛtrɛtɛ sɛ yɛ aten bɛyɛ seven. Wote a, yam ma no nyɛ te sɛ paste. Ɛyɛ paste a, fa fra nkutoo kakraa bi, wopɛ a wobɛ use no saa, but wode fra nkutoo a ɛyɛ, na wode asra fiti wo soro saa kosi wo nan ase. Anaasɛ ɛfiri kotodwe na ɛkɔ fam na ahonho afa sra. Woyɛ no saa anɔpa, anwummerɛ, anɔpa, anwummerɛ, anɔpa, anwummerɛ a, wobɛtwetwe. Ɛna obi nso a sɛbesɛbe na ne honam keka wɔ ne so na wayaaya nkɔ, sɛ honhom, sɛ honam ani. Mepaakyɛw, kɔtete nwura yi bi. Wotie a, fa pa fa bɛgu fie na yɛ no kakrakra. Wopɛ nso na ɛbɛn wo deɛ a, ɛnneɛ wote seven a, na wode w'abɛhohoro no fɛfɛɛfɛ fa gu nsuo mu, nsuɔhyeɛ mu. Nsu a ɛyɛ te sɛ deɛ wobɛtumi de adware nyɛ nso ɔhyeɛ, na fa w'aposa wɔ mu anɔpa pa ara a wobɛdware no. Sɛ wodware wie a, hwie nsuo no ta fa horo ho. Woyɛ lɔke koraa a, da koro pɛ ɛbɛkɔ. Na mmom deɛ worebɛyɛ a, adeɛ a wobɛka ne sɛ, Nwura a mebɛyi so wagaahye. Sɛ ɛyɛ me honam ani ansa me yareɛ. Sɛ ɛyɛ sunsum na obi yɛ me saa nso a, me bɔne adaneɛ asa na wode ahohoro wo ho. Yɛ no saa nansa nansa sɛ nkɔɔeɛ a. Nnawɔtwe pɛpɛɛpɛ mewɔ ha na waka kyerɛ me sɛ ɔbɔ adeɛ adaworo ma wo ho atɔ na ade no ase ama wo kɛseɛ no, meda mo ase. Bye bye. Mpakyɛw share ma me. Me number yɛ zero five three one eight two nine one eight one. Meda ase. Bye bye.